күнүнэн убаастыллаах дьонур сиба уонна кыттааччыларымын аатым Исаак Анарина Александра Сеч Пахомов аатынан техника отпускоттан биэс кылаан үөрэнээччилэрин Саха омук былыр-былыргыттан айылҕаны кытта алтыһан, батархан тымныыны кытта туруулаһан, өҥүрү куйааһы этинэн-хаанынан тулуйан, өбүгэ саҕаттан бу тыйыс айылҕалаах сиргэ-буокка олохсуйан, омук быһыытынан Ууһан тэнийиэн бүгүҥҥү күҥҥэ кэллэҕэ, үлэм тиэмэтэ, эбээбинэй киэн туттабын, үлэм актуальнаһа икки киһи хантан ханнааҕын кимтэн кииннээҕин билиэхтээх, төрүттэрин-уустарын үчүгэйдик билэргэ кыһаныахтаах. Кинилэр мааны майгыларын, үтүө үгэстэрин кэриэстээн, уруулаан, аймахтарын билсиһиэхтээх. Ол Инники олоҕун акылаата буолар онон сибээстээнньиҥ эбэр Анфиса Петровна Дмитриева Герой ийэ оҕолорун ааспыт сырдык олоҕун сырдатыы, үйэтитии эҕэрдэ кини оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, ытык иэспит буолар. Эбэм туһунан научнай үлэ суох, кини туһунан билиити кини сиэннэрэ, хос сиэннэрэ билиэхтээхпит уонна холобур оҥостуохтаахпыт. Үлэм Үлэ сыала, Герой ийэтин Дмитрия Вамписа көтүрүхтүнэн мин эбээм быһыытынан билиһиннэрии, сырдатыы, баар матырыйааллары хомуйан компьютерга киллэрии үтүө аатын үйэтитии. Үлэм соруктара бастакынан, эбээм Дмитрия Вамписа Петровна олоҕун туһунан матырыйааллары хомуйуу саала- сааһылааһын. Иккиһинэн, эбэм олорон ааспыт сырдык олоҕугар интириэһи ууруу. Өйсүнэн, эбээм туһунан билиини кэҥэтии, төрдүһүнэн, чинчийии көрдүүр үлэҕэ көхтөөхтүк кыттыы, бэсиһинэн, Дмитриева Лиса Петровна герой ийэ чугас аймаҕын буоларын быһаарыы аймахтарын чуолкайдааҕын, билиҥҥи кэм суолтата хас биирдии киһи төрдүн-ууһун билиэхтээх. Үлэм предмета Дмитриева Лиса Петровна олоҕо хаартыскалара, чинчийии ньыымалара, Бастакынан, эбэм Дмитрия Малвиса Петровна туһунан ахтыылаары хомуйуу сааһылааһын, иккиһинэн, хаан-уруу чугас аймахтарын чолкойдааһын, үһүсүнэн, слайда оҥоруу, сабах сабаҕалааһын. Эбэм Дмитрия Малвиса Петровна герой ийэ, эбэм Дмитрия Малвиса Петровна үтүө аатын өйөбүллүү. Бастакы аахара нэһилиэгэр барыта тоҕус герой ийэ баар. Олортон мин бүгүн Эһиэхэ сырдатыахпын баҕаран эбээм Дмитрьева Лиза Петровна сыттык олоҕун туһунан Большая семья матери героини республики Саха Якутии диэн улуус тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун түөрт сыллаахха таһааттарбыт иккис кинигэтигэр киириллибит. Ол курдук уон уонна онтон элбэх оҕону төрөтөн ииппит улаатыннарбыт иитэр диэбиттэрэ Мин эбээм алтынньы аҕыс күнүгэр тыһыынча тоҕус сүүс отут биэс сыллаахха Бөкөҕө Петр Алексеевич уонна Анастасия Петровна Дмитриевтар диэн холкуостаах ыалга соҕотох кыыс оҕонон төрөөбүтэ. Ийэтэ ыарыһах буолан кыра сааһыттан дьиэ ис үлэтигэр ийэтин кытта тэҥҥэ сылдьыһан, үлэҕэ үөрэниэх буолан улааппыта. Аҕата сэриигэ тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн биир сыллаахха ыҥырыллан барбыта. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн үс сыллаахха өлбүтүн туһунан сурук туппуттара. Кини көмүс уҥуоҕа Смоленскай уобалас Дорогобужайскай оройуонугар Алексино бөһүөлэгэ братскай могила көмүллэн сытар. Ийэтэ өр Уһаабатаҕа, кыракый кыысчаан чараҥ туһаайан хаалан ийэ аймахтарыгар эдьиийгэ хараҕа көһөн барбыта. Хараҕа күөн харах диэн сиргэ олорбуттара. Начаальнай кылааһы хараҕа бүтэрээт, туйаҕа умса түспүт. Сталин аатынан холкуос ферматыгар Нигерий Карачин үлэтин саҕалаабыта. Улам улаатан, сааһын ситэн куобардыыр, антах ыалдьыксыттыыр. Эбэм оҕо эрдэҕиттэн үлэһит, кыайыылас кыыс үһү. Хараҕа от үүммүккэ тиэрийиигэ эбээн ииппит ийэтинээн Аанныскалыын, Егорова Анна, от-сии кэлбиттэр. Уоһукап Дьаакыптаахха кыыстаабыттар. Кулуупка Биэчэ тэрийбиттэригэр эһээн Кадет Гаврильевич эбээнин сөбүлүү көрөн билсибиттэр. Тыһыынча тоҕус сүүс оттоон сыллаахха элээн бастакын аахара сиригэр тиэрдиитигэр сүттэн сүттэн кэлэн Исааковтар ыал мааны тиэхиттэрэ буолар. Хос эбэ эһээн эһээн аҕата Исааков Гавриил Иннокентьевич аакынай хабырыыс сыбаайба остуола тэрийбит. Дьэ ол кэнниттэн дьоннорун алгыстарын ылан бырбааччы олорон барбыттар. Элээн наһаа аламаҕай, ыалдьымтысах, аймаҕынсах эбит. Оччотооҕу кэмчи кэми эмээхситтэр кэлэн ыалдьыттаан, чэйдээн, маанылаатан бараллар үһү. Тиэникин нэһилиэгэр киһитэ суох биир да уруу мылааһын буолбата үһү. Сайын үрүҥ тунах ыһыахтар саҕаланыыта дьаһалта дьаһалынан биир кымыһы оҥорон дьоҥун-сэргэтин күндүлүүрэ. Хас биирдии киһи орто туруу баран, дойдуга бэйэтин суолун ииин хаалларар, удьуорун уһатар ытык аналлаах үөскүүр төрүүр. Ол аналын чиэстээхтик толорбут киһи олоххо аннынан кэлбит сыалын-соругун ситэр. Эдэр Анфиса Петровна уон биир оҕону төрөтөн улаатыннаран, кини сырдык аатын билигин Өссө уон аҕыс сиэн, күөлбэ биир хос сиэн, биир хос-хос сиэн ааттыыллар. Эбэм оҕолорун кыра эрдэхтэриттэн үлэҕэ барытыгар сыстаҕас гына ииппитэ. Үлэһит үөрэхтээх дьон буолалларыгар сыратык биэрбитэ. Кини киһи үлэтинэн-хамнаһынан дьоҥҥо үтүө сыһыанынан мындыр үһүөнүн санаатынан олорбут уустук олоҕо кэлэн кэнчээри ыччакка үтүө холобур буолар диэн баҕа санаанан салайтаран олоҕун тиһэх күннэригэр дылы сырдыка сыдьаайа үтүөнү үстүстүү сыппыта мин эбээм анфиса петровна ханнык да ыарахан балаһыанньаҕа санаатын түһэрбэт дьулуурдаах үлэһит үтүө көҥүс айаҕас майыҥкалаах кыамматы кырдьаҕаһы убаастыыр Аймаҕымсах бэйэтин ыччаттарыгар үтүө холобур хаалларбыт долбор хотун буолар. Маннык кэрэ туһалаах сырдыкка кэрэҕэ дьулуурда эбээбитинэн биһиги кини сиэттэрэ киэн туттабыт. Болҕомто иһин махтал